Dumelang, re a le amogela go Closure Couch, ya bolela go mo ke lerato. Go episode ye nngwe le nngwe ya Closure Couch, tla be re na le moswa wa go tšwa high school goba go tertiary institution ye e le gore tla be a re rometše email a re kgopela gore re mo thuše go rarolla mathata a gagwe gore a kgone go hwetša closure. Letšatšing la lekgono re etetše ke Peter le ntate Malepe. Peter, re kgopela gore re hlalosetše ka bothata bja gago. Peter, re botše ka bothata bo ile gore o na le bona. Dumelang babogedi ba Carlitons. Ke na le bothata man. Nna ke paletše ke go tšwelela go mphatšwa mara matlou. Sa le bo papa ba tseba gore ke fetše. ga ba mpha khutšo kwa gae ba bogetše nna yena ke kwešiša bohloko bjo e le gore peter o ka gare ga bjona peter re hlalosetše ka botlalo gore re kgone go kwešiša o ra bjang ge o re bopapago a ba go fe khutšo bopapa a zanga ba mpha le nako ya go bala kwa gae ebile nako e be re ngwala ditlhahlobo tša mafelelo la ngwaga e be go le wes
o ra jwang ge o re e be go le wes e be ke re ke boa sekolong ke lapile ke hwetša ba sa dira mešomo wa ka gae e be ke cleaner ke hlatswa dibjana ebile ke apeye bo papa ba sa nthuše ge ke fetša go dira mešomo wa ka gae e be ke palela le ke go bala ka gore tlabe ke lapile tate malep le ya mokwa peter gore o reng a fa ke nnete se peter se bolelago peter wa gafona no re nna nka tla ka dira mešomo ya ka gae ke ne e le ngwana Gane le a šoma ntate Malepe? Ga ke šome mara ka dinako tše dingwe be ke thuša batho go epa dithoelete. Le nyaka go mpotša gore e be le no dula le sa thuše ngwana le tseba gabotse gore o dira grade 12? Ee, gane go dira grade 12 ke maemo. Ntate Malepe, le se ke la bolela soo. Gape e be le swanetše gore le thuše ngwana ka mmereko ya ka gae gore a kgone go bala. Peter, wena a sa nka wa bolela le bopapago gore ba go fe nako ya go dira mmereko ya gago ya sekolo? Ke kgale ke bolela le bona ba sa ntheeletše. Ntate Malepe, le nyaka go mpotša gore e be le sa bone phošo ka seo e be le se dira?
nna e be ke sa bone phošo le gannyane nka se godiše ngwana after mo a sa tla nthuša ka selo gabotse a ke kweše le gore wa e lempeditše mo gabotse le re go diragalang Peter wa lla o re lena ga le sa mo fa khutšo ka kwa gae ebile ga le sa mo thekga.
Motho a se ka le botša maka go ra gore o nagana gore o paletše ke go phasa methiki ka lebaka laka. Aowa, o paleditšwe ke gore o be a sa bale. E be ke palela ke go bala ka gore be ke phela ke lapile. Mister Malepe, ntho e be le e dira ke phoši e kgolo ka kudu. E be le swanetše go thuša ngwana gore a kgone go hwetša nako ya go bala. motho yo le mola ke mofe nako o ba a ka sephase a ka phasa jwang a palelwa le ke go apea le ya kwa tše ke tše papa ba phela a di bolela ge ke dira phošo o ba no le ka rate exam ke dira phošo tša mohutsono kgane lena le nagana gore motho wa go palelwa ke go alolampeta a ka tla phasa matric ntate malepe ga re bolele so ngwana yo o hloka thekgo ya lena nna ebile ke developile enka ka lebaka la dilo tšeo papa ba phelago a ntira tsona peter re kgopela gore o botše bo papago gore o fila jwang le gore o nyaka eng from bona papa nna a ke nyake tše dintši go tšwa go lena ke no kgopela lerato le thakgo ya le a ke rate ka mokgwa o le bolelago le nna ka gona ke sa lo monnyane ke nyaka go boela sekolong ke dire matric gape Ke tshepa gore nka phasa ge le ka mpha nako ya go bala. Ntate Malepe, bjalo ka gore ngwano o boletše seo yena a se nyakago, bjalo lena le fetola ka go reng? yena a ka na boela sekolong ka gore nna nka se kgone go mo fepa go fihlelela e ba mokgalabje ka mešomo ya ka gae gona ke tla leka go mo thuša ka mokgong ka kgonang
peter o ikwa jwang ge o seno fetša go kwa bopapa go ba bolela seo ba se boletšego ke ikwa ke imologile Ke be ke nagana gore ba tlogana ke boela sekolong ba re ke ye mmerekong. Ke taba tše botse tšeo. A re eteleng Twitter re kweng gore na babogedi bona ba reng. If o moswa yo e le gore o na le bothata o nyaka gore re go thuše go bo rarolla,